Muno munharaunda yeGazaland tine ndombi nemadhodha akatekeshera nepasi reshe vari kutekeya ngenjira dzakasiyana-siyana kuti mhuri dzipone kahle Vandhani vari Britain, vandhani vari Mereka, vandhani vari South Africa nekumwe kunharaunda dzakadaro daro. Nyamashi pano paGTV tichange teizwa vari South Africa, uh, UK, Sweden neSwaziland kuti vakatikabezwa ngenjira dzakadini ngeCovid-19 uye futi zvakare kuti panguva ino nguva yamukhuhlane wakaipisisa zvakadai izvi vari kupona ngenjira dzipi. Mumambatsomwo mwavakambonyerwa. Bagaza veshe mwakadini ndinomuchungamidza ndiri uno kuSweden kwendinogara nemhuri yangu. Zita rangu ndinozwi Ezekiel Mutetwa Masiyatsva. Ndinobva kwaMuumbe muGwarian. Vanoziya ndau yendinoronzayo vangaiziya. Indau yakati hwe yaambo kuJiho. Ndinoda kumuzivisa kuti unono kwetiri kuSweden Hatizi hedu kuwanda vaGaza nevana veDzimbahwe indau iri kuretu yaamho isizizve kunyanya kuirikira mukuhamba kwevana veZimbabwe kubuda kubanze asi tiri uno tine kamuchonja ketinako kanotidhibanisa paWhatsApp isusu vari muno muSweden nevari Finland nevari Norway nevari Denmark nyika dzakatikomberedza kwetiri uno Tirimwo mumagarayi emutungu weCorona virus hamuoni nekuputsvuka hope hatizi kunyanya kuita unxobi ngekuti hakuna kwekuti tishambe teienda takakonyerwa zvinova zvakanaka kwega hako kuti munyika yedu ineyi yeSweden hurumende haizi kuda kuita zvelockdown Kudai ngemaizirwe ezviri kuitwa ndau dzakasiyana siyana asi tinawo mupango wekuteedzera wekuti tingwaririke uno saka hatisati tanzwa mashati evakahlaseiwa ngemutungu uyu kuti vari kurwara hakunazve vetati tanzwa kuti takatamikirwa ndivo kunyanya vaGaza vedu asi nharaunda dzimweni dziri kuretu kwekwetiri uno kunana UK tinomashora mashoko etinozwa mumanewspaper nemumainternet ehama dzakapera ngemutungu uwu kusanganisira nevana vemwaGaza tinomashora awo ngatirambe teitsimisana teigwinyisana nekufundisana zveshe zvakasisira kuti tiziye kuti tibude teshe mudambudziko iri. Saka tinovabonga veGazaland TV vanotipa mukana uno wekuti tiziyisane nekubatana kubva kundau dzakasiyana siyana ndinogonda kuti teshe tichangwaririka uyezve kuti ngatinamate kuti mazuwa edambudziko iri afupiswe ndaramo dzedu dzipetukezve mumuforo wetaiya teihamba ndiwo, mishando, vanoita mabusiness nevana vapetuke kuzvikora, nyika dzedu nemhuri dzedu zvirambe zveimurukira. Tinobonga yaamho kudhibana nemwi mweshe vaGaza. Tinotamba uno takangwaririka, Mwari unesu. Rambaiwo mwakangwaririka iyoyo tinomukumbirira Mashuma yaambo veGazaland. God bless you. Covid-19 chadai kushungurudza pasi rose. Vanhu vakawanda tiri kuchema. Vamwe tiri kusara tiri nerama dzedu dziri kuenda. So vanhu vaZimbabwe ngatizame kuzadzikisa zviri kutaurwa nehurumende yedu. One meter, samira padhuze neumwe, geza maoko every 30 seconds, zvinhu zvinonetsa. but tofanira kuti tizame kuzviita god is not a fool so mazimbabweans ngatiremekedze upenyu hwedu ya ndatenda kune vachateerera subscribe on youtube channel gasoline tv kugara kwatakaita izvezvi vanhu tichatopedzisira takutofa ngenzara tisingafi ngekorona nzara ndo ichatotiuraya because hapana chekubata kutaura chokwadi eya izvozvo zvinozika ko muri kufila sei nekuvharirwa kwamakaita naye mukuru wangu a ah, kuvharirwa kwatakaita ii tiri kushushikana zvisingaiti kutambudzika kwemene nokuti tiri kutovharirwa nokuti kumashopu kwemene tinoenda kotenge pari nyangwe tanyada kotenga uswa wakona panotengeswa chiuswa chakona zvadhura zviro mumashopu makona amuchina kwetiri kunoku takangogarawo zvakangoitawo kuita inga tei kumaruzevha asi yei zvinhu zvakona zvinonetsa tototama nokuti toenda sei kudhorobha kwakona tinofamba sei unotozvizivawo zvekugarawo kwemutaundi rendi inodikana hatina nemari yekubhadhara rendi inototirama nekuti dangani todiniwo dangani tochidini asi yei ndoti dai mwari dai akomborerawo dangani kuda chirwere chichidarike tikasayawo kufa mwari dai atoramba akatiropafadzwa kuda kuti tingaponeswawo zvakanaka aiwa ndokutendai vakuru vangu nekusigira chirongwa chedu chegazaland tv muve nezuva rakanaka madhara angu